Molen. Spillen. Eng Kawell. Playing together outside. Puer Saachen maachen. Wéi eng Suen ech ginn soen. Bah, mir weessen net. Schwätz e bëssi. Ee Politiker, weess ech net. Hm, also ech weess guer näischt, wat do bess, also wat, wat si do maachen. Ech kennen net vill vu Politik, also kann ech net vill soen. Ech interesséiere mech net wierklech dofir. De Politiker ass de Chef vun der ganzer Welt. Ee Politiker ass, deen dem Grand-Duc hëlleft, Saachen ze raussichen. Ee kënnt dann heiansdo op ee Fest, a léisst kucken, ob gutt leeft oder esou. Ech fannen et relativ wichteg, datt ee weess, wat Politik ass, an datt een informéiert gëtt iwwer verschidde Parteien an iwwer wat op der Welt leeft. Et fënnt een am Fong iwwerall Politik. Politik ass jo net sou oninteressant. Um Radio gëtt ganz vill dovu geschwat, mee ech fannen als Jugendlechen gëss de net sou, ass dat net sou uspriechbar fir een, well et ass zimlech komplizéiert.
D'Regierung, d'Chamber, déi et do, déi nei Gesetzer gestëmmt ginn, datt all véier Joer Wale sinn, d'Eurokommissioun, Jean-Claude Juncker, Xavier Bettel. Et iwwerleet ee sech, wéi gëtt e Land am beschte regéiert a wéi fillen sech d'Leit och am wuelsten a wéi kann een zesumme liewen an enger Gesellschaft. Politik ass fir mech eng Illusioun. Si wëssen net, wéi et am Prakteschen ass. Si sëtzen do uewen, si decidéieren dat alles, mee si wëssen net, wéi et sech am Prakteschen ufillt. Dat kascht vill Geld a fir mech bréngt et net vill. Ech fannen d'Politik, si sollen sech méi erëm op dat bezéien, wat se a sech sinn, nämlech Volksvertrieder, an si sollen d'Vollek mol vertrieden. Dat, wat d'Populatioun decidéiert, dat ass fir mech am Fong Politik.
Demokratie, dat hunn ech schonn eenzeg héieren. Demokratie, ass dat net wann een. Ech weess guer net esou richteg wat dat ass. Demokratie, dat weess ech net. Demokratie hunn ech bal ni héieren, ausser esou een, zwee mol.
Gëtt mech eng Partei déi huet iergendeppes mat Demokratie an hirem Numm dran.
Demokratie ass alles ëm d'Meenungsfräiheet a sou. Dass een a sengem Land, wou ee wunnt, wou et och Demokratie gëtt, dass een do ka fräi liewen, ouni Angscht an ouni musse fir seng Meenung, wann ee se géif äusseren, bestrooft ginn. Et seet een Demokratie, mee. Ech fannen zur Zäit ass Demokratie esou grouss geschriwwen, dass een net méi wierklech soe kann, wat Demokratie ass a wat net. Engagement hunn ech schonn héieren an ech hunn schonn heiansdo gemat. Ech mengen engagéieren ass eng Sportaart. Wann een sech engagéiert a wann een eppes net gär huet an dann seet een sech. Du wéi ee Champion huet een et gär an da seet een Allez du packs dat, du ëss déi lo einfach. Engagement ass fir mech wann een an soziale Veräiner sech engagéiert, wéi ech soe lo mol zum Beispill Club des Jeunes oder esou. Dat ass einfach fir aner Leit ze hélefen, fir sech och als Jugendleche schonn einfach seng Plaz och am Land ze sécheren an ze hunn. Einfach ze weisen, wat ee ka maachen. Wann ee sech am Duerf oder esou engagéiert an de Leit hëlleft an a Veräiner ass. Fir mech ass Engagement, wann d'Leit an engem Vollek sech dozou motivéieren, eppes ze maachen, wat och jidderengem eppes nëtzt. Fir mech heescht engagéieren, sech eppes bedeelegen, sech dofir asetzen, seng Fräizäit doranner investéieren. An jo, mat ganz vill Freed dat maachen. Wann een deem aner hëlleft, da kann alles besser ginn op der ganzer Welt. Politesch Bildung an der Schoul hu mer hei am Land net wierklech. A wier menger Meenung no Eng gutt Idee, well wann ee gesäit, wat d'Leit, wat déi jonk Leit wësse vun der Politik an och wat eeler Leit wësse vun der Politik, da gëtt engem zimmlech baange. Ech wéilt gär méi iwwer d'Politik wëssen. Mee ech wees net wéi ech soll kucken, well am Internet fann ech och net alles. Als jonke Mënsch, wann een do rakënnt, soll wele goen an een awer keng Ahnung dovun huet, wat ee soll welen oder wat déi vereenzelt Leit, d'Ministeren, wat hir Aufgab ass, wéi solle mir dann do herno kënnen als Bierger eng Décisioun huelen oder wësse wee mer solle wielen? Ech fannen, d'politesch Bildung an der Schoul muss och sinn, Vue que dass ee mat 18 Joer selwer och wiele muss goen an awer wësse muss, wie, wat an ween ee wielt. Politesch Bildung soll schonn an der Schoul eppes ze dinn hunn, well jiddwereen ass bannendran e klenge Politiker.